Osi N sabe pamodi ki N bazadu di munta di ki jetu Osi N sabe pamodi Yo oi Osi N sabe pamodi ki N bazadu di muita Osi Oxi oh Osi ami N ta brinka txeu na Facebook N ta brinka txeu Munti algen ta pensa ma mi é tolo Bah ku es ta nganadu ku purki Bon maridu bon argen masu di ki jetu N dadu muita ma e Dja mandadu dinheru, mo sim dja mandadu, tem alguém lá de Inglaterra mandan dinheru, tem alguém de França dja mandan em si pouco, tem de Portugal dja da mandan em si pouco, ami não tem sorte, ami também é mansa, ami não tem conselho, não dá muito alguém conselho também mo sim, dja ajuda um monte de alguém também, mas mo sim é qualquer coitado mo dje não que que põe azar não, dja sabe pa modi que dado muito, homens, nhos, mo sim nhos nhos comenta, o tiro de nena mo sta pa li. Primeru bes ki N odjaba na nha live, ma oxi konxo. Mosi, nho sai pamodi ki N dadu muitu. N ta sa tudu nos omi pamodi ten munti omi ki ta bisti si lora. Ma nho partilha, ma nho partilha manenti pamodi kel li, ma nho partilha pa omis, pa omi ben obi un konsedju ki N ta ta da nhos, pamodi si manha nho ka ta fla, N fla ba nhos. Mosi, ten omi ki ta bisti trus, Ten omi ki ta bisti di lora, ten omi ki ta bisti so kaison. Kada algen ta tene se zeka ya boa vontadi. Mozinho N fla, mozinho N ka sabia, N ka intendeba, ma oxi N intende. Mozinho ti ya ki txiga 50, algen ta kumsa fla, ya pasa 50. Mozinho ami N la, mi N labanta, ya N dadu nha muita, N na kia toma N konta zeka diabu, ki mi senpri N ta anda zeka diabu ta. Mana e mona Otilu sta pa li obi konseju di di kel jetu ki N ka ta da kel é pa tudu omi, nhos tudu ki sta li nho fla nho maridu di simola mo sin oji N dadu 300 eru di muita na Kabu Verdi da e 36 kontu i indi nhinha mo sin oji N dadu 300 eru di muita na Kabu Verdi da e 36 kontu i indi nhinha mo sin 2 mes di trabadju di serbenti sin aia mo sin pa N fla nhos omis nhos tudu nhos omi ami N ta saia na omi paka omi ta fasi eradu mudjer ta fasi eradu N ta bin ta saia na tudu mas oji Otíliu, marka na kabésa, konta tudu bus amigus, tudu bu primus, tudu. Monsinhu, Ah, ki nho, monsinhu, nunka nho ka bisti bo kes otruza si lora tra pa besta. Monsinhu, ami ten dadu muita. Ami xinti so kel kusa ta kanba-m na kadera, ami n'ka sai ku se. Ami fla, Nah, debi ser kadera ke ta n'grosa bo ki sta pikinoti. Monsinhu, n'ten sorti gó, ten mina la di, la di Inglatera, n'ka ta kesi nomi, manda-m. Manda-m dinheru pa N djuda-m, N paga pa N paga muita Ami gosta umu sargenti na bis Ami N xinta si N ka ta pera algen sargi muita genti na bis Ami N xinta pa ke mi N gosta di xinta Ami N xinta xinti kusa ka N ban dentu kadiera Gosi kel-li N ka ta da pa N ka fla nhos N ta fla nhos kusa ka N ban dentu kadiera N fla Ih, kel-li kusa ka N ban dentu kadiera Ami kantu ki N soti mo pa kadiera si kanba dentu boisu tras Fika pa frenti, frenti fika pa tras. Mosinhu, ka no, no, sa ki nho bisti kusa di, di tras pa frenti, mosinhu, ka nho da-n un pasu, ke na rua nho stra. Maria Koreia manda-n dinheru pa mi, N paga multa, mosinhu, nta Deus ta djuda ki Deus ta da e ma txeu. E so argen ki gosta di nhas vidju, argen ki ta da-n forsa, ki e amigu di ke jetu, pumeru argen ki da-n djuda. Ami N bai pa N ba labanta dinheru ki nen ka fila labanta. Mauzinho kantu N mxia, N ta xinta kusa ta kanba-m na kadiera, N fla, Nhonde kel-li é kuse? Pabia minha kadiera N ka nkosta-l pa nada txiga na Síbia. Kantu ki N bai pa ki N bai kó N pasa un pumon pa trasi, mon kanba di un tubu oisu di trus di di boxer. Pa kel trus dja é é ki antigamenti ki ta ben di bistidu 300 ki silora ku kusa. N fla, Nhonde di séu, N pui kulpa na koitadu kel mudjer. Oxi N papia ku el mas oxi N papia ku el N papia ku el dretu Mozinha e bu kan oxi ti e txan Ami N ka sabe kuzê ki e krê ki e mudjer Ma N ta fla nhos tudu ki ten maridu So bisti bo ki sta nho djobe pa nho djobe Timenti e ka sai di kasa nho djobe pa ka bisti tra pa frenta pa bu ta dadu muita Odu ta dadu na ku odu tu ta bai bu ka ta txia bu ta txia kasa mudjer ta kori ku bo Mozinho kel li e azar mozinho kel li e azar ki N panha ma N ka sabia ti N ka ntende pa di pa tras. Má kantu ki N odja Rob, kantu ki N odja mosinhu, kel-li ka tra nen pa mostra nho pamodi si no N dja ta fla-l ma é dimás. Si N ka sta na rua, N ta mostra nho própi. Di tras, frenti fika pa tras, tras fika pa frenti, purkê frenti sénpri é más pikinoti. É kónta ku Adda Zeka diaba, kuzê ka mutu grandi, nho ka sta ku se modi. Ami kantu N pasa si jinti, N xinti ku ta kanba, kanba N na ka ja, N xinti ku. Bon, i sabe pa frenti ten ke boisu.

N sintia vontadi di N da-l kaiu perna li sin, purkê di vez en kuandu e ka ten burgonha. E ta labanta sima ki e tene k'o bai. Oxi e labanta staba vontadi di ki jetu. Amo ti, amo ti, abia nhu ta sta bistidu, nhu sta kezi, nhu sta bistidu, purkê mi N sai di kasa pa N ben vida, N ba kunpadri, N ba pa li, N ba pa la, ami ku trosu tra pa dianti. N ka xinti. Má si nho ki ten nho maridu, si ka nho ki nho tene maridu npristadu, ô si ka nho ki tene nhos amanti, a ki nho da nhos é ka diabu? Nho djobe pa kabisa ti tudu di pabésa, purkê si non so txia kasa mudjer ta kóre ku el, nho ta ten maridu. Má kel-li dja kai na bóka di un di algen. Mô si oji. Kel mudjer, ami sta xintadu na tilifoni, sta ta papiaba na tilifoni, pa kila ami na un ta trabadja ningen ka ta intra la, normalmenti abétu ta tranka porta, ta fika la ami so. Kel mudjer djobe ti ka ti atxa-m, un lambitu mi fla mo, si ka pa si n ka si n ka tinha boka si pode pa besa n ta sanhaba na el oxi propi, ma n ta sanhaba na el oxi propi, n ta gritaba ku el ti xefi ta bini ta pergunta-m, kuse ki el fasi la? Ma n fla koitadu mo si, oxi n solta n solta nha kadera ku nha mo. Oxi, N so ta topara, N fladu, ka u bai, u bai sime, sima mamai ta flau, ka u abai, u ta abai, u ta bai, u ta dadu un naku. É si ki N pasa oxi. Xa mai, bu manu oxi dadu multa di trezentu, trinta kontu in dinheru. Trinta kontu in dinheru. Amozinhu, no nu pu maskra ti si mola. Pamodi mosinhu, si nu ka bu marxa, nu ta bazadu muita. Aki nu bazadu muita, nu ta fika nu ta tenba 300 euro. É un mundu di dinheru. Mosinhu, ami xinti dor dentu peta, ami son ta pensa na rapasinhu ki dja pidin, ki dja, dja pidin tilifoni, dja pidin keli ki la, dja pidin keli ki la. Ami pasa mui na mundu. Sorti dja bai. Mosinhu, 30 kontu. N disi trus pa di pa besta. Konsinhu tin da ntende frenti pa tras, tras pa frenti. Na, mo si, au mo ki multa ka ta duen ami ku des bibi pa na kumida. Ênsi ka ta des bibi pa na kumida. Travaia mutu ka ta, é un simana travai. É un simana ou sinku dia travai, ou un simana travai. E, é un munti dinheru. Keli, argen a bes ta fla, nau, ata ke xatia-u mo si, é un munti dinheru. Kunpadri, é moti.

Mi na panhal sem maskra ma e dox buinta na rua mos inkontra un kriatura ta txora rixu a mi nka txora go mi nganima ne go Monsinhu ta da un joli ta da un kabra interu un porku interu inda ta desta dinheru pa nkonpra xingua pa nkonpra kue un mundu dinheru Kumpadri ka me tran sinkuenta eru nha kumadri dja mandan korenta eru ten mas un ki dja mandan vinti ten otu ki dja mandan kinzi dja mandadu sin. N ka ta spera kes otu. N ten monti fan ki sta li. E ka pa modi ma N ka tene nomi. Pa djuda, ke konsedju N ta da nhos? E ka, N ka ta spera kes algen ki ta txoma-m na tilifoni ta, ki N ta djuda e ku si dor, ta fla, Nelson, ami i nha maridu fasi kel-li, fasi kel-la. N ta da konsedju, N ta djuda. Gósi N ka ta meste. E ka pa modi ma N ka ten nomi. N ta tene sin, purtu N ta sta nbarkadu, N ta trabadja mai, un monti dinheru. E na, pamê, N ta sta senpri dintu ku nhos. N ta pâpia na, na dintu di tran pa li fala, E nhos ki ten ki ta djuda. Kel-li é nhos trabadju tanbê. Ka nhos, é ka sô mintira ki nhos ta konta tanbê pa nhos, fla, Nau, i N gosta di ten jetu pa da-m konselhu i pa txoma-m pa fla-m pa fase bida. Nau, gósi é txeu óra pa nhu djuda-l tanbê. Pa djuda, é ka modi ma N ka ten, paku N ta trabadja tudu dia. Gósi é óra pa nhu djuda tanbê, é ka sô pa nhu txoma-m pa nhu fla, Nélson, bu ta da konselhu, bu ta fla bon diretu. Dés réru é ka nada. Ken ki fla sasenta i sinku réru, sasenta i sinku réru, si, kel-li, si, mozinhu, nhos ki ten ki ta manda-m kel dinheru li.

Oxi ben un ta lobaska ki ben ki ben tenta ki ben tenta entra na ben ben tenta fla ma nga ta fala eradu o kuse mi na sanja na e sedu eu mi na ki ta la merka esta libi ta fala ma nenti bro sanja na e sedu un sinhor di vez in kuando kenso e ki esta lobaska ku ta entra na nha vidas pabia mi nta fasi nhas vidas mi nka ta pai pa ningen nau ami nta brinka ku tudu algen ma ningen ka sta obrigadu ku djobi nau bo mozinha ken e ki kre manda sta nunbru di nha konta na fesibuki. N pô nu mira konta na Facebook. Ten un mina la di Mérka ki oxa difende-m própi. Es anda na kel mos kaba ku tudu rostu labadu di kuse ki es tene. Ben txoma-m fla-m kel mina ki manda ki konta la se nha mudjer. N fla es sin, Oja, tudu mudjer ki sta li tudu é nha mudjer. N fla ku di bo ku tudu si sta li tanbe é nha mudjer tanbe. Di modu nhos gosta di pâpia.

Falta-u ruspetu, bu ka ta konsigi fase bu. Kel ku ta fla bu ta dizorienta pamodi muita ken ka ta. So ki mi ka ta liga, mi so ta manda-s koitadinhu pamodi ami avidu ka ta. Mesmu si algen ta koba, bu ka sta obrigadu a obi. Obrigadu, obrigadu pa Sandra, ma sinhor e da un djuda ken mos tanbe ba purgunta-m, el fla, Ora, mi ama brinka, N fla el, N ka bu brinka na komentariu mos. Ten un monti algen ki gosta, ten un monti algen ki gosta. Si bu ka gosta, ka bu atxa djobi. Si bu ka gosta, ka bu djobi. Ningen ka sta obrigadu pa odja vídiu ki bu ta fase. Ami ten un monti algen ki ta fase vídiu, ma si N ka gosta, N ka ta djobi. Jika fla el, É modi? Bu sta priparadu? Nta bai ten djika. Ningen ka sta obrigadu pa odja. Bu ka krê odja? Ba ku ami.

Atxa es kumenta kel sanhadu nel ka ku es ta manda mensajen brinkadera brinkadera e na brinkadera ki makaku kumi si manha kumi ta fla di kel li konpadri kumi ta fla di kel kusa li ami n ka ta faita ningen no ami n ta fazi nha video mi ten mundu ki mi ta fazi video n ka ta gosta n ka ta yobi ma tanbe sanhadu nel di kel jetu ki e panta ke ba un bes e n ka reponde ma propi ami n ta da konselhu n ta divirti ku tudu algen n ta brinka ku tudu algen.

Ki bu algen pode kobra-m tanbe mésma kuza. Pur isu, ami, ami N ten ruspetu pa minha mai, da-m ruspetu. Nu tira dintu probeza, mas nu, nu ruspeta. Bu ta fla, Puta ki pal tradu ba pa tras. Nha kusa odadu ku transinha na rostu. N ten três dia ku transinha pregadu na rostu. É di ki jetu. É pur isu, Sandra, N ka ten nada fla más pamodi ami úniku kusa ki N ta fla minha algen, bu ta koba-m? N ta fla, Ô koitadinhu, prontu ki bu ka sta. Ami, N, bu ta koba-m, mi, ki kusa ku ta koba-m? Tudu ki bu ka koba-m. Na. Ami ku seba ku ten aver ku bo inkomenda bo. Abes N ta fla munti kusa mostra di ki e berdadi ki omi ka ta gosta tanbe. Ma tudu ke kusa la N ka fasi. Tudu ke kusa la N ka fasi. Ma ami e di pas mostra, ami e di pas, ami N ten bon korason, N gosta di divirti, N gosta di brinka, N ta da konsedju, ami tanbe N ten dadu konsedju. Nau, li e ka te kontra, li e ka te kontra, li gosi e ben kon ta mata yo. Ka duta ba ta spera-m ku kajupa. Ami si mba kutuka el bu ka dan ora e porku ku to renba ku longisa pa me nkoi n ta puna diretu nu ka tika di tintu tintu di nhe pida di ki jetu tudu be nha patu ki nho kumi ki n be nkoi patu ki mo fuda la fora ki n be nkoi ki nho kumi padan ata di bua padan padan padan agosi n ata kobra tudu ken padan padan padan padan nha patu patu di 6 kilu e kumi e kuneia mo.

Ta subi di ke jetu asin? Di dianti fika, dianti fika la tras, tras fika dianti. Ami xinti ku sa ta kanba na, na, na, na, na furu, n'fla kila é ku se yuddas. Kantu ki n'ben pui mo, mo kanba dentu bolsu. N'fla, oh, di ke jetu? Ma bo ku fronta. N'fla, bo ku sorti bu ka tene. Ma oxi n'dadu un txapeu. Bu ta pirdi pa un ladu, bu ta ganha pa kel otu. Algen basta u ten bon korason Diós ka texa-u fronta Nhos son sabe ma nha nteni kuai 60 eru dja pa ndjuda ta bai dan so 240 N ta paga tudu nha nha kusa Ai Jezu Kusi nho krê fla ma nteni kaisinho Kel-li ka kaisinha nau karanba Nau nau nau Na buska na buska e ka ta entra paka na buska ta para so para nton e ken ki ta entra e ka ten e ka ten nada fla.

Kuidadu ku ta bisti i boka, bu ka bisti rapa fetu. Ah, e eu é bom que sou bonito. Eu, eu, eu, eu. Ah, o gato, o gato tava comigo. Não acredito. Mãozinho, não, de que jeito? Amor de... A mim, a mim, que a mim lembra, mas a mim só apanha dentro do quarto está escuro, a mim quando me levanta.

Má tanbê, mô si N ta fla nhos, Ómis, dja nhos ta lixa anton ramai un bês. Ka ki nhos ta bisti nhos bókis, nhos rapara bókis direitu antis di nhos bisti pa nhos pô-u riba zeka di agu, pamodi nhos ta pô kusa tras pa frenti, nhos ta santadu muita, nhos ta perde trabadju, pamodi kel-li é sórti ki sórti ki bai. Pamodi un simana trabadju oji bai atoa, bai atoa, bai pa otu mundu. Fidjendal di ki jetu?

Ami kantu ki N labanta, mi N panha bo, si N panha N soti na kadiera, N ka meste sabe. Ami kantu ki N ben di Dutran, N santadu muita, N ka xinti, dipos ki N pui nha fidju ki mi na mandan dinheru pa matra, mi N ka fila tra. Kantu ki N xinti ki kusa ka N ban di ndura kel ku, kantu N ta xinti, N dikui pa ngata, N fla, Nhos, kel-li ma é verdadi, mon Sinhor Deus dja sabe. Mon Sinhor Deus fla pa N, Para, Bro. I ki kusa ta mexedu na nha trazeru li? Kantu ki N ba soti mô pa tras, si N ta konbodi N ta poi so. Ei, ami, ami N ka tene kai so, kuzê ki N ten dibaxu li ki. Kantu ki N xinti, N oia koma Zé Kadiaba oji sta avontai. Pamodi pa tras é más grandi ki pa frenti, pa frenti é más pikinoti. N fla nos tudu ki nu sta li, mosinhu ka nu bisti boka pa tra pa frenti pa nu ta. Kada ki N ta panha si kaminhu, N panha multa. Otu ranu é ku, otu tapeti di trabadju, otu mudjer ta kori ku el. Má Deus ta djuda mozinha. Kes ómi ki es ómi ki pasa-l pa ningen ka pasa-l pamodi un simana trabadja na nos ki ta ben la di nos téra pa n'en buska é un monti dinheru. Monti algen ta fla, Nau, bu ka ta fla kel-li, kel-la, kel-li, kel-la, kel-la. Ami N ka ta fase nada pa ningen, ami N ta fase ke ki N ta xinti ben. Si algen ka kontenti sima fu. Monti algen fla, Ah, bu poi na Facebook, el ta pensa la ma bu ka tene dinheru. Bu fla, Si kre pensa la ma N ka tene, si N ka tene, N ka ta furta. N ka furta nau mozinha. N pui la ansin, si N mandadu, N ta agradese, si N ta da un pai nobu, N ka fla.

Di ki ki. Nan, ka nho mori, ka nho mori, ka nho mori. Susa ma ta mori, mandan número di konta ku di ku karton na na na, na koreiu ku kódigu, asi dipôs ku nho kumsa mori, ka nho mori nan. Mosinhu kalor dja ben bo. Ami dja. Mosinhu, Purtugal mo ki sta? Purtugal sta friu? Ke friu no? Nho fla-m bu kria mo sta pa N ka leba kasaku pa un maleta pikinoti? Nha, laga, laga kabasa ma mosinhu, N fika tristi bo, N ta konta-m nha verdadi, N ta konta-m nha verdadi, mi N ten fidju, mi N ten fidju, N ta trabadja kansadu i 300 eru é munti dinheru, munti pa munti algen ta da pa bazófriu, teo munti algen ta faze 20 mil eru é ka nada, 10 mil eru é ka nada, otu ku konta vaziu. Dja gen ki ta fla asin, Bon, un ómi ku vinti mil ieru N ta faze ke? Bon, vinti mil ieru é kanária. Nha, é nos ki ta buska nos é kanária, imajina kel dinheru. Vinti mil, monti algen ta fla-m ali, Kel-li, ka kel-li é kanária. Mi ki trezentus ieru ali, kel-li é un monti di dinheru. Pa bai, mi N ten fidju pa N da kumida. N ten fidju pa N da kumida. Kel-li é un monti di dinheru. Inda N ten nha kabésa pa N kuida di el, pa N sta bazoa, pa N sta bunitu. I N ta krê da Zé Kadiaga kumida pa el sta sénpri en pé. Ki si parsi ku N ka ta pa N ka fla i. Abo, kuma si? É na kes tran li ki N santadu muita, kes tran bedju li. Ia da mai! Sera N ka na rebenta osi li? Yo mo ki ia nerva li. Nau, kuma si? N para si. Yo para si bon. Kes tran bedju di karama li ki N dadu muita trezentu trinta i tres kontu. N ta nerva osi, N ta rebenta i osi li. Aurra! Un dia N ta fla ma trinta kontu ma e ka nu tinha.

Ka nu dinheru txeu. Pa mi, pa mi é monti dinheru. Monti dinheru é kel omi ka ta da mininu kumida, ka ta sabe di se fidju. Mi N ta da nha fidju, kel é monti kanda. Ora, gosi ki N ta bai Purtugal manhan, N ten ki tarasa pa N fla pa Teni, Bon tenpu. Bon, mi N ka ta karia kasaku pa N ba ku el nau. Di ki jetu? Bon, ken ki sta na Purtugal pa mi N meste ba na longisa ku karni pa N ben ku el. El fla, Txuba ka obi el nau.

30, 30 kontu ta da un karu la purtugal pamodi n ten un amigu di meu ki njulel ki nu pu 150 mil ku el ki kunpra un karu la purtugal ki si karu ki ebu undi nu nu sta e sta li 30 nu ke karu e dura ku el propi e ju e juba na sa bansa purtugal manhan mi dia venti n ki ta oiamu si n ka oiodi e viaji nu ta briga pa dan juda di 300 eru ki n daba di muita É nha primu ki entra li sin. Juva Martin, Pilon di Adgen Brot. Mas ami oji n sta tin de korson ka ta batê. Muta ken ta fika ta papia djeu ta fla ah ka monti dinheru. Ka monti dinheru. Mi pa mi é monti dinheru pake n ten mininu pa n da kume. Muta otu ami n gosta sta dintu koraju ki kosta i mau ki n sa ma sta mau propi ki sta ma ki n sa ma ka tê propi. No ta papia di raspadinha ki n ganhaba 60 eru na raspadinha. Abo nen 20 mil eru é ka nun dinheru. Ki no na eta no ta buska ku nhos nhos angus nhos otiu nika vetna no ke ingrasadu nganha sa ten teru na raspadinha e fla bo kile ka nada mos e fla bo kile ka nada mos abo e fla e fla si nen des mil eru e ka nada imajina nen des mil eru e ka nada imajina ko i ke sa ten teru ko ka ko e fla bo na bebi nhos ta ntende nhos ntende ke palavra ke fla nhos li se ka e fla si mo no yo ka no e na oa pa angus. Si bo der ku vinti midjer de kanada na bo, bo ta fla-m ku bo pode toma kes seta nteru ki N ganha nes-si? Na di faga-m na mu. N na, Yo fadja i. N na, Prontu. N na la fasi ku aten. Ki basta oji N ba loja, N ba kunpra txapiau, N kontra ku un mos di Luxenburgu, obrigadu, i es sabe kenha. N ba kunpra txapiau, pa ke txapiau ka sta baratu. Txapéu ka sta baratu, el fla-m, Bo N ta kurti bu vídiu, nunka nu ka konxe. El kunpra txapéu, el da-m tinta un bó. N fla, Mi N ta nperde un, N ganha kel otu, N ganha ku kurason, N ganha ku orason, N ganha ku tudu kuza. Tudu na párti di Deus. Má N ten N ten medu di intra dintu kel kuza li. N fla, Mon Zinho, mon Zinho, pô-m axa na Deus tanbe, ka sabe tanbe nau. Mon Zinho, fla-m un kuza, kenha ki sta la Purtugal?

Mozinha oji N faze bestera mozinha oji Mozinha N só sórt ken ki straga e kola N só el N só sórt ken ki straga N só mi N ka ta ria ningen Ningen ka sebe ka ta paga-m renda Ningen pode krê ka ta da-m kumida Ningen ka ta ka ta sabe di mi Kuzê N atxa ma N ten medu di es Kada ken na si kas N ta faze N ta trabadja tudu dia N só sórt ken tudu ken ki straga e kola N atxa ma N ka ta liga-s Pero enkuantu bu ka ta liga algen bu nada bu ka ta sabe pa faze na bu vida Kariera tudu ken tene Agoa praia di mar ma kuzê Kuzê bu ta tene e kai sa kanga bistir. E ka yera na rua oto tene banda pita la oh banda zekinha na rua kem flaba ku se rabia kusa fika pa ladu ma si kusa fika fika ku ku kori guarda zeka deba fika pa otu ladu munta gente ta papia nho pai ko nhe da kusa papia ko ya mostra nho kariera kariera ka sta pikin oji tambe ta da paria ku kariera si parse algun kusa Di ki jetu? Monsi ami sta na parti di Deus. Nhos oja monsi sima mostra kariera monsi di algen dja subi gosi na txau. Nhos oja nhos oja kabuverdianu gosta monsi. Kabuverdianu gosta nhos dja ba 18 nti nha so 90 algen. Nhos oja dja ben dja ben 30 algen dun bes. Un kariera ki nhos mostra.

Nau, ka txeu. Mon sinhor, ka ta fla mal di. Li ten un monti omi ki gosta di omi, pa e da mon na kaiada ka ta kusta. Ami N ka ta liga ningen nau, mon sinhor. Ami nha kurason nha grandi, mon sinhor. Ami N ta fasi tudu kusa na parti di Deus, N ka ta fasi nin un kusa. Ten munti algen ki ka ta fasi, ki ka ta fasi klaru, ta fasi sukundidu. Más pior é sima ten kel omi ki ta fladu ta fuma, ta fuma sukundidu. Aki, bu ta fladu, ta e fladu, i e ka, i e ka, i kuse ki e fasi? Nau, e tudu algen ta spanta.

Sen faita kunpanheru nu ta tudu ken ta ri nu ta dividu nu ta pudia na kami ta pasa ago mi kasa ta faita ningen ni si mi nka ten nada di ningen nka ten kusa di fazi ningen ami ka era di meu ami di kes jetu na pa nha tras nen di mulher nka mutu gosta ki imajina ben mo si é ben mi si mo pistola ta pa mi tanbe nta anda ku faka uma vez nta. Kortas kes lobinhu ke tela nta mostra kuzé mon Unzinhu kau fedianu gosta di oial kel na paliasada Unzinhu a serio pa mi ke ku ta li ami ngosta di da kuza pa be bo so ki teu munta algen algen teu munta algen aki oial ta fasi asi es ta pika u ta oia ngue munti vidu ta fasi tra ropa tra ropa tolu ku no senta ta tra. Ta tra mi não, mi di bem ka ta tra mi Quem ki kre oia agó ta oia agó Ta oia agó di otu manera agó Mas di ki jetu Tudu na pati di omus Nu kumi nu bebi nu bebi nu moka nu faita ningen Si parsi karni nu kumi Si parsi dja kaliadu rabenta nu rabenta Tudu dintu du petu Sem kunfuzan sem gera sem nada Mosinho kes tran li Kel li n ta pu maskra ma n ta pu tres maskra na kunpanheru pamodi Muita ke dan li e ka ta da man não. Gosi n ta bu Nho pai komu ki n ta bu ma Gosi n ta bu mas Fla si ta pa n tapa odju bro Piki n ka ta odja ki n ta kera boka bro Oji ninhen ka sta li N sen mama oji ninhen Es ta sta tras di porta nhos o Tras di porta pa es ta djobe pa es ta mira Pa es ta mira Ami e muita ka ta da mas E ka ta da mas propi 300 ermo si. Mas mi fã dupi nun pidi so 300 zeru zé ka diabu kel li sima ten valor kel li zé ka diabu li é sima mel mas mi kel li é sima mel ku ku forminga ku baga baga nhos sabi modi sima porku na lama ki atxa lama nhos ôma ke ta la bila be si kel li kel li kel li aba nho kre fla nton ma ma zekinha ten valor kuantu ki nha zé ka diabu nha zé ka diabu bali mas di ki 3 mil dola u sa ta brinka u ke. 10 mil, 10 mil si entra na nha conta nta rupi num bit di otu nin sin. Mas kel gosi pa posi, oh, si non ka ta da. Ozi, ozi nta fazendo um curso agora, que é um gosto, eu tenho bom coração, eu, eu que tá afronta não, eu, que a mulher se mansanha na ontem, se me passa mal comigo ontem, a mim tá trabalhando num sítio, ami N fitxa pórta tudu pórta N sta la déntu mi sô i N sta kridita ma kel mudjer pamodi ten ten vid ten jinéla sima kel li asi N sta ma kel mudjer é prukura-m kes xopi interu ki ten tudu kes kó ten más di más di duzentus di kel kó é buska-m ti kel mudjer atxa-m. Nhos ta kridita na kel kuza li? Mon si. Enton, N ta buska amigu ô kunhadu ónde ki traduzir. Má, kel mudjer sinpli fla el sin, Mandadu muita, mandadu muita, kel mudjer ta paga mi multa brutu. Má, el ta el ta kobra. Má, N ta konta nha verdadi, mon si, ami ka ba zofada nau. Má, ami kel mudjer la, si N pega ki, si N pega ku nha fartu katxupa ki N ta sta, si N pega el própi, pa N pega el na rua, sima na kasa-baka, sima N ta pega li la Kau Verdi, el ta afronta própi, el ta el ta dizanima própi.

Kuse ki mudjer oia na mi, pa mi ta trabadja ku fatu trenu, ave di vez en kuantu kusa ta labanta fatu trenu ka ta da pa sukundi, kuse ka diabu ka ta da pa sukundi, kuse ka grandi ma na fatu trenu tudu ta fika grandi. Mudjer so na Luxemburgo sta mal, Luxemburgo tene falta di redi, ten falta, mozinha nha katxapiau e bunitu di ke jetu mozinha, ma mudjer ta ku tension. Mudjer kel la ia-m asin ta fla-m un kusa. El flaba ma gen amor ka dinheru, ma mudjer la ia so si el ganha kel duzentu mil eru ki ki sta ki duzentu milhon ki sta na nha da nhu purdon. Nhu ta da purdon ami ka ker, N ka gosta di kel kusa la pamodi txeu ka ta txiga, poku tanbê ku jetu ta txiga. Si kel mudjer la ganha gosi kel duzentu. Kunpadri, kantu kantu kantu milhon ki sta na na eru milhons? si e ganha go kiko nta fika ku e dos simana go pamodi si kre ku sa kata lamanta ma so pensa na kel dinheru ke ta dangu metadi ke go o obrigadu a lamanta nho tenho pudon nho torna pudon e so brinkadera ma keli ka kre ka brinkadera no ke se tene ki se ganha kel dinheru la kel.
Hehehe Silvina bo ta buskan pa pa no briga gosi di nsin mo si oji no sta ku prublema ku tron.

Oji ki N da na ma N kunpra dôs, N da di un. Kel-li mostra. Primeru, dja ten un ómi na Luxenburgu ki gosta di mi. Kel-li ka é un ómi ki da-m gosi. N kunpra dôs txapéu, sô ki N tinha na mô. Ave Maria! Ke mudjer sikanha ki é duzentus milhon li, N ta konta-l. Nha ovedadi da-m sen kel mês.

Mon, N ta baza-i di Zeka Diabu tudu dia ka N ta ku-e fora. N ta ku-e, e mudjer sta bedju, mudjer dja sta bedju. N ta ku-e fora, N ta nda ku-e ku la fora. Bon, dja, alguns ta fla, mi tra-m di azedu, dja fika duzentus i trinta. Sta kuazi N ta ka, N ta panha, N ta panha. N ta ku-e gosi, mi so genti.

ma prontu dja uda tudu na vida ta kontise be utra lado muita dja un algen ku algen ten no di li kin sabi ten un amigu di mel na fransa e fla mi tene 4 mil euro di muita ma e mostran tudu fatura ki tene mi fla nho tete seu ami pensaba di mi era txeu mi fla nho a omo e fla ma ka ta da pa paga tudu mes pake ma ku paga creche di mininu ku paga keli ku paga kel la ku paga divida di karu ku paga keli ku paga kel la e fla dinheru ta fika konta bebe mi fla nho tete si ki stadu mi fla ami ta txora di nha 300 ami fla ka atxu ko. Nta fla mi ta txora nha 300 euro ki acha gosi ku más di 4 mil euro pa paga ma kel algen tudu ken ta tene dívida mos ten algen ki ta tene dívida ti mori ka ta ka paga na europa é si u ten pa u ten un kasa u ta fase kreditu u ta paga dívida pa li pa la na pa tras ka ten koba liga i fin ki ten bo xinxinta na ku na pula bera na bexu li pa mon asi ta fika más bunitu nha un bokadinhu.

Mozinho, nta konta sima kosta mol di sera ndia mineru, konta konta verdadi ku no, nta ku e na hotel fino, nta tuma do, nta tuma ku nta ku nha kara do garafa gron, nta nta tremed, ma ke di kes tipu mungel la ku ta kume ku ta fla, nta kusa, aveu ta kume ta atxa kusa sabiu, nho pensa ata ma munde di makaku, algen aveu Dios ta fase algen ben fetu, ta fase algen feia ku bon zekinha mozinho. Gosi agora no ta ben go ku utru atrivimentu. Esi ku ta oi omi uma bunitu forti ku un pitadi nha di se kaliaba un kutita. Esi ku ta oi mudjer feia ku uma kusa ta txupa. Gosi no ta bai go ta oi mudjer, yo li yo, go ta oi mudjer bunita, bunita, boa, ka ta da nen pa bai propi. Nau pa no lelu nau, pa no di di ka di pa no ka di pa mi.

Kusta tudu pa txidu. Ami n ta fla ma, Otu ami, ami vivi ku munti, ami N konxe munti mudjer, mos. Munti algen ta pensa ma bu ta gosta di algen antis di bu da ben ta sekariau. E mintira. Kel li nhos fla kenha ki ta fla? E mintira. Bu pode oi algen bunita, mi N kustuma oia mudjer bunita, boa, mosinhu, uma pidon di mulher, N fla kel la N ta kasa ku el propi. Ka ta da para ben ta sekariau pamodi ka ta da propi. Kel la e so pa N mostra na rua ma bu ten mudjer, pa, pa, ka ta da. Siribinu a kotu na be nta na joga ken mina nta na joga ken mina la muzinha nta na gosi ampui nta na joga ken mina la pa txiru e mon kata fla pa mon nho mudjer mudjer avia sta graba ten kusa musin tudu ken e ka igual musin dios sabi faser ken ben diretu bu atxa ma dios ta dau tudu tudu bu ta ser milionariu bu ta ser kuze ka diabu di ke jetu bu ta ser boa bunitu no musin.

Tu ergen é diferenti moça. Esse guto é homem, uma bazoca, o peito bonito na Facebook. Guto vai botar aqui um pitadinha, um cutinha, que cadra nem para camba pronto. Esse que nós é, nós é feito, moça, nós é feito, nós é feito. Deus que fazendo, Deus sabe bom que tá fazendo. Mi Deus pode fazer, fazer assim. Não tá brinca na Facebook, não tá, não tá fazendo as brincadeiras, tranquilo. Mas não pode ter efetivo, a boa também. Bu djob Deus ta fase ken di tudu jetu mos e ka pamodi sima sta li ma bu e bunita boa ku karu bu ka mos nho ka ta oi un munti mudjer bunita boa ka ka nun maridu ka ta konsigi fika ku el nho dan ke konseju li kenha ki sta li pa mi nho ka ta oia omi bunitu bunitu nun mudjer ka ta xinta ku el nho ka ta da para es argen ta papia mos.

N ta anda lonji pa mara benta ke kusa Ma ten kel bunita ku ta anda ku el Nha somara ta kabe bo di ki tini pilon di mudjer Mara be ku ta da benta un poka atrapalados Kel e verdadi e realidadi mo sinhor Nho di ku e pa nho sabe ma mundu argen ta fla nau e ta papia si ku si Pamodi nho ka ta oja munti mudjer bunita ta mori sen omi E mori di kel jetu ami sta li N sta li di kel jetu mansu Pamodi argen tudu e ka igual. Pamodi ten un mu, anon na mundu, Deus fase-nu di si jetu, Deus fase-nu di si manera. É ka pamodi no atxa ki ki mudjer, ki mudjer, ka gosta mau. Munti algen ta pensa, Mo si ami anhoja mudjer bunita, N ta fla, Porga, modi ki ka ta konsigi ten un maridu? Mo si ten un muntis kusa na nos ser umanu ki munti algen ka ta intendi. Ten un munti ki ta intendi ta finji ma ka intendi. Mo si ten un munti kusa na ser umanu ki ka ta dexa algen gosta di bo. Tem um monte de coisa na ser humano que tem alguém tá sta tá sta com bo hoje ka tá conseguir sta amanhã. Muita pe alguém tá pensa em boniteza, com o dinheiro, que ele ka tá conta moço. Tem aquele coisa que nó nunca tá nasci com ele. Amor po amor po sta com alguém é um coisa que tá nasce depois que bu da alguém. Muita alguém ka sabe kuse ki é amor, muita alguém ka sabe kuse ki é sta com alguém de verdade, ka ta sabe próprio. Pamodi oi é um mulher bonita, nó nta casa ku bo. Nhu se timenti bu ka rabenta zeka diabu bu ka txika go pu narzi dintu zeka zekinha po xi po po xi po xinti kusa e modi nunka bu ka ta ngama argen munta gen ta fla ta fla ki es tempu antigu e ka sima gosi ki mudjeris i ta bisti saia ta rasta na txon bu ta atxa saia 50 metru Mudjer ta pasa sinkuanta mete saia ka ka pasa pa koiadu pena pa koiadu kila kila kes tenpu pasa gosi di nsin konfon bu bi stima nun priti ma bu gostadu de mas bu atxa maridu modi gosi bu da pa dja n dja n komi tudu kusa dipô ki ben europa dja n komi tudu kusa mosinhu ten kusa sabi djoli mudjer e sima kumida. Mas ten un parti ki ningen ka sabe gosi, Fartu nada e ka sabe. A fartu nada e ka sabe gosi, Fartu. A ku sta fartu nada e ka sabe. A ku sta fartu nin sin bu ta e kumida, bu ta e kumida ki mas bu gosta, bu ta sai bu ta bai. Até bu ta injoa propi. Nhos ta tentende ke parti nin munti algen ta finji ma ka sabe. Pamodi munti algen ta fala, bu ta e mudjer la bunita, afinal kila nta kasa ku el, e so mintira. Até bu ta bai bu ta txiga, bu ta. Komu e ta rinka ropa ya ku ta sai u ta kori u ta ombres. No ta intende? Anos nos e fetu Dios ki fasinu, Dios fasinu di un manera sabi nu intende, sabi di nu pirsebe. Pamodi argen, no ser umanu ten un munti parti pozitivu, un munti parti negativu, nu ten un parti, un metadi, 50. é puzitivu, 50 é negativu. Nhos pensa ma Deus ta dau tudu na mundu, bunita, boa, kadiarona, mansu, bon korason, ku dinheru? Nau, mosinhu. Senpri ku ta ten un difeita na meiu. Senpri. É si ma otu i amai ta pari kuatu fidju, sinku fidju, ma ta ten kel un ki é ma bandidu. Ma na fin é kel bandidu ki ta djuda si mai. Bo ta intende? Nos tudu nu ta nase, djodi, sima sta di, bo ta nase, bu ta toma, bu ta toma bu sereveja. Abo ta nase, bu ka ta bebe, ma bu ta fuma padjinha. Bu pode nase, bo é mansu. Ma dintu bo a ta pensa matan. Bu ta ri ku mi hee. Dintu mi a ta pensa matan. Nos a ta ntende? Funa e modi ku sta bali. Munti argen ta nja ser umanu. Mosinhu, argen bu ta fla ma bu ta vivi ku maridu, ku mudjer dintu kasa 50 anu bu ka ta konxe. Aki kes parti negativu a ta sai. É sima makaku raoa ki raoa ta sai bu ka sai nem bu ta spanta pa bu bu ka sai nem pa undi bu ta bai no ta intende é kes parti la ki muita algen ka sabe algen sakedu é sima un statua sakedu é sima nhu sta oia karu na kau verdi karu nobu ka ta subi subida ku dos pé so ta txega la tras ta ta bira un bes nos é si anos é si é ki parti ki ningen ka ta sabe bu sta bali nha manu di kel jetu Mundu sabi. Mundu argen dutu argen sakedu la, sakedu sima sta li. Kuse ki ta manda e kil ku ta pensa. Djobe, mundu argen ta fasi. Ih, Nelson djan kumpra un karu. Ah, obrigadu, obrigadu. Mosinhu, kils ku ta fla na boka e ka nada, mosinhu. E kil ku ta xinti dentu bo. Kil mas mal e kila ku da kosa ta fla, Diabu, e mpakadu rabida ku e pa matal. Kila, kila ki e parti di ser umanu mas negativu sukundidu. E sima mutor, e sima koroson e la dentu bu ka ta odja. Nota entende? Sima nun sta li, dja mbrinka ku nhos, gosi ka ten fala kusa ki kusa sériu. Nau i dja ndadu konsedju. Yo, mina, Mirinita nfla i peda ndés dedu pa dimas ka nega dan kadera largu. So, i e brinkadera, e brinkadera, ka nhos xati. Nhos ka ta intende un kusa imodi? Anos, anos, munti argen ta mostra imaji na kara, nu bon argen, ha, nhenhenhenne, Sou da rinkada dau txapu na petu dau pankada kore ba xinta da Nhos sa ta ntende no nu ser ke ki nos e la di dentu ka fora no e pur isu ki nhos ta fla mo nho mo nho ta nho ta sta ku mudjer bunita bunita bu ka ta konsigi rebenta se ka diabu dos bes pamodi ka ta da ka mesti ben fazi nho splikason bu ta sta ku mudjer go feia go mansu bu ta dexa dentu kasa bu ta ba kore txada bu ta duenta ta leba ko ta leba o mediku. Bu ka kaba vede bu ten dinheru pa bai, bu txega kasa ropa ben labadu. Kel la minha ka tra falou ku korason mas ta faz tudu kel kusa mansu mas nu ka ta odja. No ta kore tras di bunita kaira na rua pamo kel la ke doxi. Bu ta fala talves fala nha te duensa koitadu la na kasa e sima un koitadu la kaba verde dje mori go. La kaba verde guarda mo guarda mo zekinha 16 anu. Kantu ki baka ofi di baka duensa txiga pui mo rabenta dos bes, ben ben pa li, ben pa Fransa, e fika la ka ofi ti e mori. Nos e ka nada na. Nos nu sta li, nos nu ta da katxa kadera, nos nu ta da katxa kadera, nu ta sta kali, nu ta sta kali. Mo sin, kusa mas pior ki ten na mundu e sima sta li, ntxeu, nta konpa, ntende kes kasaku li, kili kila, e di marka, kili kila. Haa konpa bon saku ki di kela mal é ku da kosta diabu em pe pe kel saku dun tram nem pe ta saku pera pa ta ta ki toma el kela ke ke mal di nos é sima uto é munta omi nu ta sta sabi nu ka ta sabi no nu ta sta sabi di ke jetu nu ka ta sabi no mosem yan kustuma te pilon di mulher dento kasa mosem ta leban diskoteka. Dinheru na bos. El so mete dinheru un pur ortu runhu dja dan pamodi kel algen ki ten bon korason ta da un ta da un kusa ta da un kusa di livri vontadi ta da un kusa di kel jetu trankilu ma nu ka ta odja mosinhu si N sabeba pamodi el so di pa tras pamodi nu nu ta kore tras di kel saia kurtu di kaixinha firiental pa kel mudjer ku ta nu ka ta bisti so boxer ta bisti kel kaixinha grandi ka ta liga ka ten tenpu di ba di ba fasi unha ka ten tenpu di ba fasi kabelu pamodi so ta kuida di bo ku kasa ku tudu ku familia ku bu fidju ku tudu. Ma kila no ka ta oja nau mozinhu No kila usa ki ora ki no ta oja A ki no largadu A ki no largadu no ta xinta baxi pé di pinhera Si ma xintaba ta xinta So argen ben bu ta linpa oju E kusa ki kontisi puera ki danu na oju Pa konta mintira No ta intindi A ki dio danu un kusa di kel jetu mozinhu no pega no baxi bu brasu no guarda tambi purra. Kuzê ami un oia omi ku pilon di mudjer i manu mi bo ki sta lonji bu ta oia nau mudjer daba ami un si gosi si n atxa mudjer pa da dinheru ta n ta toma si tudu omi si atxa mudjer tira dinheru ta toma i si n atxa mudjer riku tira dinheru n ta toma n ta kuida di el tanbe di ke jetu n ta ku el feria no ta pasia até ka diabu n ta redi ma di ke kre n ta dexa na si mon propi el ki ta kuida di el trankilu kuzê ta monti omi ta fla ma mi mudjer ka ta dan dinheru ka ta da modi moças timenti bu ka sta ku mudjer ki nhos ta ama kunpanheru nhos ta da kunpanheru.

Klaru, sen inporta txeu, nu konta, nu kume, nu bebe, nu pâpia di no ku no, nu divirti, nu pâpia nos ténpu, txeu brinkadera, trankil. Ago, ke kontra ku algen, pâpia na kel-li, pâpia na kel-la, ki kel otu sta la ta rabenta seka di agu, kel otu sta la ta rabenta ta fase vida trankilu, se na pas di Deus. Trankilu. Maria da Vega, por isu gosta di nha vídius, di ke jetu? É si própi, ba odja própi. Mi N ka ta fai ta ningen, mi N ta brinka. Mi n ta mi n gosta di oja algen ta ri pa n ta faze nhas vídiu pa algen ta manda boneku di ri pa ta pa ta brinka pa ta dan apoju inda oxi inda ben un tolo bas ku n ta fla un koitadinhu un siña mi n ka ta koba algen nau mo ba koba na un siña mi parse ma ya n pasa kaminhu propi nho deus di séu nau ka pasa nau.

Txoma bu pergunta un si un te kande na kasa. O txoma poi mfrenti ta fanu ki ke rebenta seka diabu e dadu si karu e dadu si kasa. O tem flan. Si un algin ka ta txoma li, di pon ta txoma. Ok, ka tem problema fundo. Pode estar à vontade, ya. Pon ta txoma. Mo si un ka ta se direto porque tem un algin ki ta txoma ke un kusa bem interessante di pon ta txoma.